Jekk għandkom xi ħaġa li ġratilkom forsi anke l-bieraħ. Biss tkun hawn ħjar.
Kien ħaqqu ġismi brek. Nar il-ġimgħa jilagħbu it-tim nazzjonali tal-futbol Malti jinżel fil-ground. U għandna wkoll leġġenda li ħatkun qed tara l-logħba. Leġġenda għax it-tifel qed jilgħab. Ħajkun qed jilgħab James imma ħajkun qed jara Jamie Carragher, leġġenda tal-Liverpool. Pressure, eh, pressure kbira. Jiena ma nkunx irridu kieku l-missier jiġi jarani, eh? Ha, jiena anke meta jiġi show, meta kien jiġi show, meta nkun ħajt xi pasta żgħata ndawwarha biex inżella aħjar għax kun hemm missieri, ta? Ma jien missieri għandu l-hobby tal-ħamiem, tajjeb hawn li jtellaq eh, il-ħamiem. Eh. Waqt ngħidlek, u jħares leħ bħala hobby, jien kont narah iktar bħala business. Business, business tal-ħamim.
Għax kont naqba ħamim, ammur, imbieħħa l-iskola, lira dak iż-żmien. Eh, u daw kif Taħarbilhom, terġa' tiġi lura għandna. Xtrajt rota kont daqs kemm il-darba beħħej tal-istess waħda, eh? Business tajjeb, eh? eh. Jiena kelli l-business tar-riżultati tal-eżamijiet. Eh, eh. Għax jiena tant kont immur ħażin fl-eżamijiet. Kont imbagħad inneħħi jismin għamel l-iżem ta' ħabib tiegħi, eh? U dan biex jiċċajta kien imur jagħti qata lil ommu u mbagħad jurja riżultati li forsi kienu xorta jkunu ħżiena, imma peress li jkunu rja. Il-ħżiena li qed laqas kienu jiddu daqshekk ħżiena. Ara xi business, ara
Nizerija ħazen. Furbanizmu. Furbanizmu.
Furban.
Huwa legali li tuża l-karta tal-kreditu bil-permess tal-persuna konċernata. Iva jew le? Għali, għali.
Minix ċert, nejli ikun sinċir. Min? Legali, legali.
Legali?
Ek taħseb. Le, ħa ngħidlek għala. Għax ixxulek li jridu.
Illegali tiġi.
Taħseb li illegali?
Jiena ma naħsibx li illegali għax suppost meta tixtri bil-karta tal-kreditu tifferma. Imma sta naraw. Mela, ir-risposta ta' din hija iva. L-importanti li inti jkollok xi ħaġa bil-miktub ta' dan il-mandat ta' dak l-individwu. u dan toħroġ mill-Kodiċi Ċivili l-Artiklu 1856.
U dak kien il-furman, għek tkun tidu tafu xaġek kix jiegali jew le, kelmuna ħi, għalli nibatuħ, emmek titfaw. Issa, wasal il-ħin għal naqra etikett x'taħsbu. Market.
Inselmilkom. Jiena s-sur Market Ngħallem l-etikett, that was my cat. U dik il-mara tiegħi Ivet, tgħidx kemm tħobb iddoq il-klarinett. Kif int, Sur Markett, all right, ilna ma niltaqgħu ftit. Oh. Vera, Sander, ilna ma niltaqgħu, kif inti? All right. all Kemm right. smajt fuqek, Sander, kemm smajt fuqek minn għand ħbib komuni Eħe. jgħidu li xmajja l-int. Jien?
Xmajja l-int, Sander, eħe. Eh, mhux hekk, U tajjeb.
fil-fat jina xtaqt li l-lum namel din il-lezzjoni ta' etiket fuq prattiċi komuni tal-etikett li n-nies kollha, mhux il-majjali, għandhom ikunu jafu. Imma żomm waħda x'niddejjaq li tieħu din l-impressjoni. Żomm nara Sander, impressjoni meta ma tkunx ċert. Eżempju, ikun hemm pakkett u tajtajt dak perżut jew dundjan. Imma fuq hekk mhux impressjoni ċerti li inti majjal. Nibdew ħi għax isa ġejja fuq illum. Mela, ejn ngħidu li qegħdin xi riċeviment, eżempju tajjeb, u jkunu qed iqassmu. Tajjeb, u jkun għad fadal waħda fit-train, x'tagħmel? Toħodha jew tħalliha hemmhekk għal ħaddieħor issa? Inħalliha hemm għal ħaddieħor. Ħażin toħodha ma jmurx ma joħodha ħadd u tintrema. Eh, mhux hekk. Oħra?
Eh, Malix għax.
Eh, Għaxaw ħafna nies qed imutu bil-ġuħ eh, u int ħadħallihom imutu bil-ġuħ u tħalli hemmhekk u tintrema? Ejja qabel il-ġuħ kollu tad-dinja. Mela. Ejja, tejni. Ejja ngħidu li qiegħed riċeviment u hemm xi ħadd ħdejh li l-lundju xi ħaġa bejn snienu, xi tursina, xi biċċa gamblu, xi biċċa qoxra, jew jien naf jien naf kollhom xi sinjorina jkollha lipstick baqa' tgħaddejja bih bi sniena mhm. kollu. Tgħidilha iva jew le. Eh, ma ngħidiliex u. Tgħidilha Sander b'mod prudenti minn taħt l-isħin u tgħidilha mela Inti annimal u majjal tħallija ta' għannejk lejn sħiħ, sa. Ara hi, Sur Markett naħseb dak kollox għallum, biżżejjed. Anka li taqta' fil-qasir lil nies intelliġenti mhux tajjeb, u jiena ħanna naqlek hekk, għaliex jiena s-Sur Markett, ngħallem l-etikett. That was my cat. U dik hi vera, il-mara tiegħi tgħix kemm tħobb iddoqqu. Il-klarinett, eh? U hawnhekk in-net. Hawnhekk il-wan jasna. Skużawni, selmilkom.
Sinjuri, dak kien shooter tal-lum, aħna niltaqgħu għada. Saħħa! Ciao! Minn għandu s-saħħa